Бүген иншалла догаларыбыз кабул булсын өчен эш бик көчле, бик кирәкле нигез. Ансыз безнең догаларыбыз кабул булуы бик четерекле. Әгәр дә без бу өч нигезне сезнең белән җиренә җиткереп үтәсәк, иншалла безнең догаларыбыз кабул була торганнар була. Догалар кабул була торган Сүз үзе мухим. Чөнки кайбер кешеләр бутыйлар. Әйтәләр, Менә сорадым Аллаһтан шушы әйберне, мәсәлән, шушы чирдән котылуны сорадым, сорадым, сорадым, сорадым, бирми, хаман чирлим. Аның догасы кабул булдымы, җукмы, әле монда бернинди дә ишарәт юк. Ягъни кайбер чакта Аллаһ Субхана ва Тәгалә догаларыбызга соңрак җавап бирә, иң хәерле вакытта җавап бирә. Мәсәлән, Юсуф алейһиссәламның тарихын бөтенегез беләсез. Бөтенегез беләсез. Юсуф алейһиссәламның тарихын бөтенегез беләсез. Юсуф алейһиссәлам Якуб пәйгамбәрнең малае иде. Ул югалды, агайлары аны э, хыянат итеп, ул коллыкка эләгә. Һәм шушы вакытта аның әтисе Якуб алейһиссалам пәйгамбәр, пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләнең иң сөекле бәндәсе шушы дөньяда ул вакытта, шулай бит? Ул 40 ел тәфсирләргә карата әйтәбез, 40 ел дога кыла. Минем малайны кайтарсаң идең. Дога кыла 40 ел. Шул кадәр дога кыла ки, хәтта сукырая. Күзләре күрми башлый. Беләсез тарихны, әйеме? Якуб алейхиссалам шул кадәр күп дога кылды ки, хәтта сукырайды. Аллаһ Тәгалә аның догаларына, аның догаларын кабул иттеме? Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирдеме? Бирде, ләкин 40 елдан соң гына. 40 елдан соң гына Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгаләнең планы безнең планыбызга, безнең теләкләребезгә күпкә өстенрәк. Өстенрәк, күпкә түгел, өстенрәк. Аллаһ Тәгаләнең планы буенча Юсуф алейһиссалам күпме кешеләрнең исламга килүенә, күпме кешеләрнең иманга килүенә сәбәпче булды. Шулай бит? Әгәр дә Якуб алейһиссалам пәйгамбәр була торып, "Я Раббым, малаемны кайтар", кич малаен алып киләләр. Бетте. Әйме? Юсуф алейһиссалам пәйгамбәр дә булмас иде, әсирлеккә дә эләкмәс иде, кол да булмас иде, күпме кешеләр аның аркасында мусульман да булмаслар иде, шулаймы? Аллаһ Тәгалә иң хәерле вакытта, иң хәерле сәгатьтә 40 елдан соң гына догасын кабул итте. Яни дуасын кабул итте, җавабын бирде 40 елдан соң. Дуасы әлбәттә аның шундук кабул булды. Безнең сораган әйберләребез Аллаһ Тәгаләдән без нәрсә сорыйбыз, һәм ул аны безгә бирүе, ул дуганың бер генә җимеше. Дуа кылуның җимешләре бик күп. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә без дуа кылабыз, Аллаһ та дуаны кабул итә дә, и бездән бер зур бәланы туктата. Ләкин без сораган әйберне бирми. Без сораган әйберне Аллаһ Тәгалә бирмәгәч, минем дуа кабул булмады дип әйтә алабызмы? Аллаһ Тәгалә безнең дуаларыбыз өчен безнең гөнаһларыбызны кәфарәт итә. Бөтенебезнең гөнаһлар бар. Бөтен кешенең гөнаһлары бар. Бөтен кешенең. Хатасыз бары тик пәйгамберебез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям иде. Бөтенебез хаталы һәм шушы хаталарның кәфәрәтен, ягъни гафу итү Аллаһ Тәгалә безнең дога белән. Без дога белән сырыбыз, "Я Раббым, я Раббым, миңа сәламәтлек бир." Сәламәтлек килми. Ләкин гынахлар сөртлелеп бара. Аллаһ Тәгалә кабул иттеме доганы? Әлбәттә кабул итте. Мин сораган әйберне бирдеме? Бирмәде. Башка әйберне бирде. Доганың иң зур, иң зур функциясе, Аллаһ Тәгалә белән аралашу, Аллаһ Тәгаләгә якынлашу. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә кайбер чакта бик изге кешеләрнең, бик изге кешеләрнең, карыйсың, намаз да укый, ураза да тота, садака да бирә, кешеләргә дә яхшы, үзе дә яхшы догалар сорый-сорый Аллаһ Тәгалә бирми, димәк, Аллаһ Тәгалә аның белән аралашуны ярата. Андый чирак та булырга мөмкин. Ләкин инде җәмәгать без сезнең белән бүген өч сәбәп, өч нигез безнең догалар кабул булуына, кабул булу. Ягъни җавап менә шундук без сораган әйберне бирү турында түгел. Безнең догалар кабул булсын өчен нәрсә өч нигез. Беренче нигез, җәмәгать, без кемгә мөрәҗәгать итәбез икәнлеген

Бар ителгән кешеләрнең куллары белән, әле Аллаһның куллары белән түгел, кешеләрнең куллары белән ясалган шундый бер мәддә. Фадуум фалиястаҗибу лакум. Сез аларга дога кылып карагыз, алардан сорап карагыз. Һәм алар сезгә җавап биреп карасыннар әле. Ин кунтум садикин. Әгәр дә сез дөрес сөйлисез. Дога кылып карагыз, алар сезгә җавап бирәләр микән? Аллаһ субхана ва тааля әл-муҗиб. Җавап бирүче. Аллаһ Тәгаләнең җавап бирү исеме бар. Ул безгә әйтә, мин сезгә һич шиксез Җавап бирәчәкмен сорасагыз. Һичшиксез сорагыз! Иң яхшы рәвештә җавап бирә. Без бер төрле уйлыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә яхшырак рәвештә җавап бирергә мөмкин. Бу мөмкин түгел. Аллаһ Тәгалә безгә яхшырак җавап бирә һәрвакытта. Без бер әйберне сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә яхшырагы белән җавап бирә. Бу Аллаһ Тәгаләнең шушы җавап бирү ысулы. Һәм Аллаһ Тәгалә без кайбер чакта сорамыйча алдан ук җавап бирә. Без сорамасак та, ләкин сораячакбыз икәнлеген белә торып, Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Мәсәлән, бер доктор янына алып киләләр кешене, чирле, бер сүз әйтә алмый. Ал доктор нәрсә эшли? Күзенә карый да, моңа ярдәм кирәк дип, ярдәм күрсәтә. Тегесе сораса да сорый алмыйдыр ие, мөмкинчелек юк иде. Менә Аллаһ Тәгалә дә шулай безнең әле без сорамаган вакытта, әле сорарга өлгермәдек, сорар идек, ләкин Аллаһ Тәгалә инде безгә җавап бирә башлый ул вакытта. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең Әл-Муҗиб исеме. Шушы безнең шундый җавап бирә торган Раббыбыз булгач, без аңа гына мөрәҗәгать итәбез һәм менә шушы төп безнең фикер һәм без шуның белән догаларыбызны ныгытып җибәрәбез. Шуның белән безнең догалар иншалла кабул була торган булалар. Икенче мәддә. Икенче пункт, безнең догалар кабул булсын өчен, без сезнең белән дога кылыр алдыннан догага әзерләнергә тиешбез. Әзерлек булырга тиеш безнең догага. Мәсәлән, үткән җомгада өйрәндек, әйме? Безнең ризыгыбыз хәләл булырга тиеш. Безнең дога кыла торган вакыт туры килә торган вакыт булырга тиеш. Безнең э, күңелебез әзер булырга тиеш. Без дога кылган вакытта тәхәрәтле булырга тиешбез. Дога кылган вакытта кыйбла тарафына борылып сорарга тиешбез. Дога кылган вакытта кулларны күтәреп торырга тиешбез. Доганың кабул булуның сәбәпләре без аларны аерым өйрәнергә тиешбез. Алар күп, һәм боларны без сезнең белән өйрәнергә тиешбез. Чөнки җәмаат Мәсәлән, карагыз, без сезнең белән бакчаны казырга уйладык. Бакча, әйме? Бакчаны казырга уйладык та, хәзер килдек бакчага әзерләнмичә. Ап килдек, менә мондый көрәкне. Менә мондый көрәк алып килдек. Сорамагыз каян алдым, барыбер әйтмәячәкмен. Менә мондый көрәкне алдык та, шушы көрәк белән без бакчаны казый башладык. Күпме казый алабыз без моның белән? Әйтегез миңа, күпме казый алабыз менә мондый көрәк белән? Карагыз, безнең ризык хәләл булмаса, менә бу сап сына. Ризык хәләл булмаса, сабы булмый. Дога кылыр алдыннан без әзер түгелбез икән, бу тимер бөгелергә мөмкин. Әгәр дә без, мәсәлән, әйтик, э, кыйблага борылмадык, тәхәрәт алмадык, менә бу кадагы юк. Төрәсең, чыгарасың, казып булмый. Әгәр дә безнең инструмент начар икән, туры килми икән, без доганы күпме кылсак та, шулаймы? Бакчаны казый алмыйбыз. Инструмент яхшы булырга тиеш. Без доганы җиренә җиткереп, безнең дога эшләсен өчен бөтен шушы сәбәпләрне үтәргә тиешбез. Берсе генә булмаса, берсе генә. Әйтик, мәсәлән, хәләл ашамый кеше. Бетте, көрәкнең файдасы юк. Көрәкнең бер элементы эшләми. Бөтен сәбәпләр мухим. Һәм без сезнең, сезнең белән, шуның белән үзебезне әзерләп, догабызны иншалла җиренә җиткереп кылабыз. Аннан соң, җәмәгать, өченче сәбәп, өченче сәбәп доганың көче булырга тиеш. Доганың көче. Шулай ук, мәсәлән, ярар, бу көрәкне алмадык, бакчага имә. Барып килдек, кибеткә яхшы бер көрәкне алып, кыйбатлы 2000 тора торган көрәкне алдык та яхшы тимердән, килдек бакчага и басмыйча гына болай әкрен генә кертәбез. Бакчаны казый алабызмы? Безгә зур бакчаны казыр өчен көрәкне кат-кат аяк белән тирли-тирли эшләп казырга кирәк. Шулай бит? Дъганың кече булырга тиеш. Дъганың кече булмаса, ул дъга кабул булмый. Менә шушы дъганың кечен арттырыр өчен шулай ук сәбәпләр бар. Беренчедән, безнең Ышанычыбыз. Алдан әйттек, Аллаһ Тәгалә әл-Муҗиб, җавап бирүче. Без, һичшиксез, һичшиксез менә бу исемгә ышанып, әйтәбез, Мин, бөтен шартларын туры китереп, хәләл әйберләр турында сорыйм. Мин шушы доганы шариат буенча кылдым, ничек Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм мине өйрәтте, безне өйрәтте. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә миңа, һичшиксез, җавап бирә. Бүген булмаса, иртәгә бу әйбер белән булмаса, башка әйбер белән миңа җавап бирәчәк. Раббым Аллаһ безнең булырга тиеш ышаныч шуңа. Икенчедән, безнең хәр вакытта дога кылган вакытта безнең ихтияҗ булырга тиеш. Мәсәлән, килдегез дә бер кеше янына, насадыр сорыйсыз да, бирсәң дә була, бирмәсәң дә була. Бирәм ул сезгә. Әгәр дә килсәгез, кардәшем, бик кирәк, бир әле, мин моны эшләгәннән соң, син моны миңа биргәннән соң, минем шундый эшем китә, минем балаларым бүгенге көндә ач, аларга ярдәм кирәк. Әйдә, бир инде, бир инде, әгәр дә без

Ихтыяҗ эчендә булган кешегә ярдәм итә, әгәр дә ул аннан сораса, һәм шушы авырлыкларны бетерә торган зат кем ул? Ихтыяҗ белән. Беләсезме, ул аять мушрик турында. Да Лут кавеме турында сүз бара, шуның өчен галимнәребез әйттеләр, бу дога, бу аятны Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә, хәтта мөшрик булса да, мәҗүси булса да, мәҗүси булса да, һәм ул авыр вакытта, ихтияҗ булган вакытта, минем шушы ихтияҗымны бары тик Аллаһ кына чишә ала дип уйласа, Аллаһ Тәгалә чишә аны. Мушрик булса да. Димәк, ихтияҗ безнең иң зур әйберләрдән. Менә бу безнең догабызны көчәйтә торган, догабызга көч бирә торган әйбер ихтияҗ. Ихтияҗ булмаган вакытта без нәрсә? Ә машина утырдык та киттек, әйме? Бакчага килдек тә ятабыз. Ихтияҗ юк бит. Чирләмисең, балаларың чирләми, син үзең балаларың ач түгел, үзең чирләмисең. Бер проблема юк. Кем ихтыяҗ белән дога кыла Аллаһка? Ихтыяҗ белән кылынган дога ның көче була, һичшиксез. Һәм шулай ук менә бу көчебезне арттыра торган әйбер, дәвамлылык. Ягъни без сезнең белән догадан өметен үзергә тиеш түгелбез. Без сезнең белән дога кылганда, Шулай дога кылабыз, Якуб пәйгамбәр шикелле. Алдан мисал булды бит. Якуб пәйгамбәр шикелле 40 ел булса да бер доганы кылачакмын. Барыбер Аллаһ Тәгалә җавап бирәчәк. Барыбер була. Барыбер кылам. Дәвамлылык пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, һәрберегезгә ди, догаларыгызга җавап биреләчәк. Әгәр дә ул ашыкмаса. Ничек ашыксын ул, дип сорадылар. Әгәр дә ул әйтсә, мин Аллаһтан сорадым, сорадым, ул бирмәде. Ашыкты. Сорадым, сорадым, бирмәде, Димәк, ашыкты диде пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Җәмәгать Бүген сезнең белән дога кабул булсын өчен өч сәбәп, өч нигез өйрәндек. Беренче, кемгә без мөрәҗәгать итәбез? Кемнән сорыйбыз? Аллаһ Әл-Муҗиб, җавап бирә торган зат, җавап бирә торган. Һич шиксез, һич шиксез, һич шиксез, иң яхшы рәвештә, иң яхшы вакытта җавап бирә торган затка мөрәҗәгать итәбез. Икенчедән, дога кылыр алдыннан үзебезне хәстәрләргә тиешбез. Кыек көрәк белән җуыш җирне казып утырудан бернинди дә мәгънә юк. Безнең догаларыбыз кабул булсын өчен бөтенесен хәстәрләп куюра тиешбез һәм догаларыбыз көчле булыра тиеш. Көчсез, бирерсеңме, бирмәссеңме, булырмы, булмасмы, барырмынмы, бармамынмы?